Ah, ini haisi mhosva yangu kana kuti handizi kuti ndoti chii but zvakaitika ndezvekuti ini ndakaroora mukadzi anga ane mwana wake musikana mukadzi uyu muhombe wokwandiri saka zvari muhombe kwandiri mukadzi uyu anga atori nemwana wake anga atori fom fom three panguva yandakamuroora saka ininiwo semunhu anga kaparadza nemudzimai asi mwana wangu first born anga ari grade seven ipapo so mwana wake mukadzi uyu achitodzidza akazoti afom six ndo gore randakatanga kumuona mwana uyu saka pandakakumuona kwandakaita pese pandaienda tatichipesana nemwana uyu maholidays chichipesana nemwana kumusha saka ini ndandani mwana wane mukadzi uyu so zvakazoitika ndezvekuti kwakaita birthday party saka birthday party rakanga radaidzwa chi mwana wangu ainvitwa mwana wangu uyu namai vacho vakaenda kupati saka zuva ravakaenda kupati infact vasati vainvitwa kupati mazuva anga adarika eh, mudzimai wangu akanditi ah, naiti ndokumbira kuti kana muchidriver mota pamunobva neku nekuva nekwarusape mudarike muchitora musikana kuchikoro because ati this holiday ari kuya kunoko eh, haasi kuenda kuna baba vake saka ndakadarika pachikoro paboding ndikabva ndadini ndamuona ndikatora ndikaenda ndikauya naye kumba ndauya naye kumba within one week sekuti mai vacho vanga vainvitwa kune birthday nemunin'ina wake mwana uyu mukadzi mwana wangu vakazoenda kubirthday ndokubva ndasara ini nemwana wemukadzi uyu musikana saka mwana wemukadzi akazoti ah, dedi ndokumbira chi monitorawo mapicture nekuti kumavhidhiyo chichi achitamba ndichimuisa pa achiti ndoda kuisa patiktok nepayoutube chichi mavhidhiyo saka akango aichinja hake hembe apa ndikamutora mavhidhiyo ouya onochinja hembe ouya ndomutora mavhidhiyo ndobva ouya kudini ndichimutora mavhidhiyo achichinja chinja hembe ndichikudini ndichimutora mavhidhiyo fo ndakatora mavhidhiyo kana six kana seven mavhidhiyo andakatora ende pamwe pacho aitongopfeka kana zvimataiti zvevasikana zviya zvinobata so chinyatsokuona kumberi kuti kwakadii pamwe pacho aingopfekawo chitaiti chaopfeka nechibhuraa semwana ende kuti aito eh, mazamu akamira kudai saka sekungokundikanawo kwandakazoita matarisiro akandiita pane pandakazomutarisa pamberi akundoba kuti ah dedi makandirisa chichi dedi ndakude muri kufunga chinoneye unokwaza zvema 2000 andorina mawedhi akataura ekuti even nyango nino ndakatoona kuti ah ndiri kutononoka kudi kuita zvaari kuda mwana uyu saka pakutamba kwatakazoita ndokubva azouya akadi akandibata akadai akadai akati achitorana iselfdid akandi akandihaka akandishamwaridza akadai ndokubva ndati akatididinyemwereri akandidida achididi ndokubva ndangonyemwe ndokubva azodai achindikisa pano padama akadai achidi akandikisa padama ndikaona kuti ah mwana mwana zvino mwana wemukadzi ndoita sei sezvineiwo eh, ndakarasa control sekubata kwanga kundiita ndobva ndadii ndangomupushira pasi ndobva ndadii ndamudai ndakaona haasi kutotenda haasi kutoramba asingarambi kudaro ndakatoona akutondikisa akutondikisa kudaro achitondibata achitoda achindibvisa bhuruku achida ndobva ndatongoona kuti ah, zvi ndakubva ndatoti ndatorara naye saka pakurara naye kwandakaita ndakarara naye ndofunga zuva iroro munongoziva mm, semwana muduki wajaira kurara nemunhu mukuru ndakatozongonakirwa ndoku ndakarara naye ndofunga two three times zuva iroro takatovharirana mumba saka panguva yataa takavharirana mumba tarara kudaro tobva tazongomuka tikatobva tititi ndokumbira uzoudza mama chichi noti zvinozonetsa mangwana because mama vanozondirova kana vanondozondidzinga pano ndobva ndati ah, no problem neniwo ndikaudza mama inozonetsa saka handina kuti kumboti hatongoti angosara ndangotifunga kuti ah, sezvo chati sezvo zvangoitika semunhu mukuru aikuti ndongofanira kungovharavhara neimwewo nzira iye saka ndangovharavharawo neimwewo nzira ndangovharavhara naye ndobva ndati tatogara ende paa pasina protection yataishandisa ndobva tagara mwedzi wobva wapera mwana akatanga kuzongorutsa rutsa achingodii dimona saka inini ndakabva ndazongoti ah mwana handisi kunzwikisa ndobva rimwe zuva futi tasara tichiti ndobva mwana auya akanditi tedi ndine nhombo but ndotofunga sekuti ndiye ah, ndeyangu sei because ukanzi ndini mega munhu wandakarara naye and ndotoziva ndakatanga kurara nemunhu riini ndobva tazotaura paye ah, todii toibvisa ivati no ndida ndidi kubvisa nhombo ini handifi ndakabvisa nhombo ndoita nditambure nemwana wangu chichi ndobva tagara saka ndobva tati ini ndobva ndagara ndikaverenga mazuva andarara naye ndobva tatotendera ndobva tinongoenda zvangu kwana sekuru kwana kwana kwana sekuru handitauri kuti ndiyani nhombo iyi ndongovaudza kuti pamwe kuchikoro kana kuti chichi nanditombotauri nezvenyu ini mwana wangu ndomuda ndobva ndagara kudaro ndobva ndati aurit its fine ndomusapota chi mwana wangu ndomusapota ndichidi ndosapota mwana hazvina problem saka zvakazoitika ndezvekuti mwedzi yandaifanira kuti ndi azvarwe naye mwana uyu e, paka akazozvarwa a month before e, akazvarwa aifana mwana uyu aifanira kuzvarwa muna muna august saka mwana akazozvarwa muna muna june saka akatozvarwa akato inini kwandiri kana ndichiverenga mwedzi yangu mwana wakazvarwa ne seven months asi kana aitofanira kuzvarwa muna august iye akazvarwa muna june so which means mwana uyu akazvarwa e, two months before saka inini chiri kundinetsa manje chekuti mm, ndiri kufunga kuenda kuna tinashe mugabe ndidaidze tinashe mugabe kuti ndiite se tinyatsonzwisisa nyaya iyi ende mwana ari kutonditi dedi kana musinganzwisisi kuti mwana uyu ndewenyu handei kuna tinashe mugabe munotoonera mwana ndewenyu chete ende mwana akazvarwa akadii inini pandakasangana nawe ndeapa iye akati no hapana umwe munhu ndakarara naye ndimi chete kana muchida handei kuna tinashe mugabe saka inini zvakundinetsa kuti Ndoenda sei kuna Tinashe Mugabe nemwana mai vacho vanozoti chii ende ndopakuzobuda kunoita nyaya saka ndakungotraya kuti nditi sei apa ndangoramba ndichisapota kuti ndirege kumusapota mwana eh, zvinonetsa kuti ndirambe ndichisapota futi mwana zviri kundirwadza ndirege kumusapota mwana zviri kundirwadza futi nekuti ndotya kuti mwana anozobudisa pachena nyaya yekuna mama wacho because anozoti ndakuudza mama kuti eh, ndimakarara neni saka ndiri kutya plus marriage yangu inini futi semukadzi wandanga ndaroora handinawo futi chandinacho mukadzi uyu andori nemotikari dzaakasirwa nababa vemwana uyu ane mabhizinesi aakasirwa nababa vemwana uyu ane zvinhu zvakawandisa mukadzi uyu saka zvinhu zvaanazvo zvinhu iniwo ndiri kudawo property upfumi huraya because inini pandakatora mukadzi ndikanochata nemukadzi ndakatosainiswa zita akatosaina tikatoendera kuti pfuma yese ine mukadzi ndeyangu zvese zvandinazvo ndezvazvava zvinhu saka nhazvo zviri kunetsa ndezvokuti ndikango nyaya iyi ikangobuda kuti mukadzi uyu ndakamitisa mwana wake ndogona kudivhoswa kana ndadivhoswa ndichava nechifuma iyo saka ndozvimwe zvandiri kutya kuti ndirege futi kuchengeta mwana uyu chimwana ichi zvinonetsa saka ndiri kutongomubata semuzukuru kana mukadzi wangu akatandoti ndo tofanira kuti tichengete muzukuru wedu zvakanaka mwana uyu agodzokera kuchikoro saka zviri kundinetsa guys ndokumbira kuti mundibatsire mundudzo ndoita sei nenyaya yekukuzi izvo zvekuti ndirege kuchengeta mwana uyu mwana uyu anogona kuudza ndikarega urega chichengeta chimwana ichi uyu mwana wangu mwana wemukadzi anogona kuudza mukadzi wangu kuti ndini baba wemwana ndika ndikada kuti ndiende kuna tina chimugabe ndinonyatsodzokisa kuti mwana wangu here zvinonetsa futi ndoenda sei kuna tina chimugabe nekuti mwana uyu akadi uyu mwana uyu kuti ndiende naye tinofanira kutoenda tiri two ende kuna tina chimugabeni zvacho zvinogona kubuda ari mavhidhiyo chii chii zvinhu zvacho zvinotondinetsa ende ndoita sei kuti tiinde nenyaya yekuna tina chimugabe inoita secret sei because mwana uyu kuti abve kuna nasekuru achienda uko inewo ndibve apa tinosangana watina chimugabe panofanira kuva ah, inozazvo zvacho zvotonditemera musoro guys ndokumbira mundibatsire kuti ndoita sei ndoenda here kuna tinashe mugambagwa ndoramba ndichengeta mwana wemwana kana kuti mwana wangu wandakaita nemwana kana kuti ndongoramba ichingori secret chingoendera kumberi but zviri kundirwadza ndizvo ndoramba ndichengeta mwana asiri wangu here kana kuti ndoita sei ndozviri kundirwadza guys so nyaya iyi ish itonditembesa musoro so handitozi ipapa nditorina rugare kutoonda kudai handikwanisi kana kudya handikwanisi kana kurara even ndakagara namai vemwana uyu mudzimai wangu mumba takarara sometimes ndogona kungorara usiku hwese ndichifunga kuti ndoita sei ndorege ndoramba ndakazvisunga here nokuda ufumi huna mai avo ndoita sei zviri kutondirwadza handizi kuti ndoita sei hangu chokwadi ndoda kuti vanhu vandibatsire kana ndingachikwanisa